Pasa palabra seguidamente pa señor Mercelina.
Danki Madam President. Sigur un felis mainta ainda pa tur hende. Anto tumando nota riba e topico specifico aki pasobra ta hopi oido, hopi cos nos ta bin ta tende, e preocupacionnan riba e falta di informacion basicamente cu nos hendenan tin y tambe comprension riba e cuadro di. Kiko preisnan ta hasi den nos pais? Preisnan haltu den supermerkado, e impakto di esaki. Tumando nota tambe kon mi ta skucha sierto di foral enkargá ku e kuadro di Komishon Desaroyo Ekonómiko, mi ta haya lamentabel si ku nos no ta tuma nota bon di. Nos res. Pasobra si ku mi e minister ku a kontestá mayoria di nos preguntanan ta e minister en kuestion aki, anto sigur tur e preguntanan ku mi a tende ku ta sinti falta di dje mi mes tin algun kontesta di nan. Anto mi ta kere ku e ora ei komo parlamentario nos tin ku hasi si i tuma kuenta foral riba e trabounan ku a wòrdu hasi riba kontestanan. Por ehèmpel, a mi duna di kiko ta e. pronóstico di con desaroyo di prijs di container riba mercado internacional ta y di con e ta combina cu escasez di producto anto con esaki por afecta anto ta splica sigur for di na momento cu e preguntanan a wordo haci laga nos bisa den dos mil binti un contesta dos di diciember binti binti un anto. Pa ku e otro kuminsá ku tambe m'a komprondé ta riba e kuadro di kiko gobièrnu ta hasiendo pa baha e gastunan energétiko. Tambe tin kontesta riba dje anto kaminda ku bo ta mira dia kon. Dus laga nos bisa e fecha dje esun di mei ku a subi. Riba nos res ku bo ta hen a kontesta nan tambe pa ku foral kiko ta e vishon ku nos ta bai pa esaki. Pero e ta importante pasobra e senario ku nos tin aden no ta unu ku Kòrsou so ta isolá riba dje, pero si bo mester skrutiná muchu mas mihó. Anto awor aki mi ta yega na e parti ku ami no tin hopi pregunta, pero si mi ke sa sierto kosnan. Entre nan. cu si Ministerio di Desaroyo Economico tambe ta tuma nota riba e preocupacionnan cu ta biba den comunidad, vooral riba subida di prijs di combustibel. Kico ta ser haci den e cuadro aki pa proteccion di e consumidor? Pasobra nos ta mira cu tin un un Fundacion pa Consumidor, pero e rol pa proteha e consumidor, informa riba esaki, mi ta kere den comunidad hopi a realisa con esaki a bak. Kiman, kico ta pasando den e scenario ey? Nos mester por compronde cu tin cos cu ku tin kambionan ta bini di kon e informashon no ta saliendo manera mester ta, ta pensa di pone kisas intensivá un kampaña di informashon riba e kuadro kon e desaroyo di preisnan ta. Tambe lo mi ke sa si sigur, tumando i hibando kombersashonnan último tempu aki, sigur ku sektor privá mi ta tende hopi prekupashon riba e asuntu di makutu básiko. Entre nan den sentido ku E tin un kuadro ku e ta limitá tambe, pasobra si nos por kuminsá pone tur kos den makutu básiko, na unda nos por yama nos mes tambe ku nos tin e merkado liber ku por duna e espasio na un konsumidó pa hasi su trabou? Pasobra e parti mas primordial na momentu ku nos ta yega na makutu básiko ta regulashon i kòntròl. Kiko falta pa. E regulashon i kòntròl ta mas efisiente pa nos por yuda nos konsumidónan ta balansá, informá i sigur kumpli ku e tareanan pa nos por biba den hiba un bida alimentisio muchu mas saludabel ku tambe Laga nos bisa interministerial, e manehonan interministerial bo ta mira e efectonan dje. Kico falta den e regulacion y control aki? Pasobra nos sa cu sigur Ministerio di Desaroyo Economico tin un un team multidisciplinario hopi proactivo, pero kisas tin puntonan cu cosnan cu cu ta sinti falta di dje. Tambe riba e situacion como cu nos ta un pais cu ta importa asina hopi, ke men no ta un cos bo ta un isla rondoná di laman, anto si nos mes por ehempel no ta produci cierto cos y sigur riba tur e raportnan cu nos a bin ta lesa e industria por ehempel cu por yuda nos produci y haci industria agricolo. Kiko nos ta hasiendo, por ehèmpel, pa fortifiká e industria aki den nos ekonomia pa e por bira mas atraktivo? Pero no solamente riba esei, mi ke sa tambe riba e kuadro di e plan di pa balansá importashon, pero nos tambe kiko nos ta hasi pa eksportá i trese divisas na nos pais di e National Export Strategy, des e plan di eksportashon. cu cu ta importante. Mesuncos cu mi ta puntra tambe riba e parti pa food security, anto mi sa cu pa e minister aki e ta un un parti primordial y importante den su maneho, pero kico ta kico a ser haci pa nos por balansa y yuda esaki pa e consumidor por mira. mas mihó. Ta tin hopi desaroyonan a bin ta kana, anto entre nan tambe hopi subida di preis e ultimo tempu. Mi kan spet di un banko privá ku ta disidi di subi dos dos florin pa pa su kuenta òf bo ta haña e falti di e e kòntròl riba esaki, preisnan for di webu, pan etsetera ku ta subiendo. Increiblemente, mi pregunta ta con tabata ta e combersacionnan cu e stakeholdersnan cu e cuantu bia a papia, cuantu bia a purba delibera, kico ta e proceso cu a cana pasobra mi ke sa ta tin un comision por ehempel cu a pensa riba un alivio economico y si nos mester a subi necesariamente riba e prijse sin tuma nota di e otro desaroyonan cu tin pa Evitá ku nos por a minimalisá e òf mitiká e subida di preis ku nos a bin ta eksperienshá riba e merkado di Kòrsou. Anto kon nos por hasi esaki muchu mas efisiente pa e siguiente besnan ku ta bin, por ehèmpel gruponan ku ta sinti nan limitá òf ku ta. tene produktonan etsetera, mientras tanto nan ta warda un subida di preis, kon nos ta purba di mitiga esaki pa e intervenshon di protekshon riba e konsumidó, e siudadano di pais nos tur sinti e efekto muchu mas muchu ménos den e kuadro aki. Pues mi ke sa si a pensa pa bini ku un komishon di plan di alivio ekonómiko ku ta bai yuda òf kanalisá riba esaki. Tin un kos sumamente importante ku tambe a wòrdu diskutí awe, ku ta den e kuadro ku na momentu ku nos tin subida di preis tin sierto kosnan ta hunga ròl. Entre nan ta e asuntu di kònteiner. Anto e ròl ku e kònteinernan ta hunga riba e preisnan di komestibel ku nos tin òf asta e eshusnan ku minister por sta a bin haña su mes aden ku e proseso aki. Pero tambe nos sa cu Corsou no ta worde usa manera un hub primordial mas manera por ehempel bo tin na Cartagena, Panama of Kingston. Pero kico nos ta haciendo den e cuadro aki por ta pa haci Corsou bek un first tire port? Pasobra esey por yuda tambe cu nos prijs di comestibel ta e comsumidor. Ta ta um laga nos bisa sinti un alivio muchu mas miho riba esaki. Um por ultimo un cos sumamente importante cu a a a bini for di na momento cu a ta ta tin un acuerdo di gobernacion anto cu te ainda masha poco a ser papia pero a ser priminti si cu den un corto plazo Nos lo a mira un National Recovery Plan. Anto mi ke sa riba e posishon aki pasobra e gobièrnu primintí ku e lo desaroyá un Plan di Rekuperashon di Kòrsou kaminda ku e Ministerio Ekonómiko lo ta e trekker, laga nos bisa asina. Riba un término korto nos a pasa awor aki un aña. Anto nos sa e impakto di covid, awor nos sa e impakto di guera di Ucrania i Rusia, pero nos no tin un bista, ta p'esei mi ta sinti den hopi pregunta ku a bini dilanti awe tambe, un bista di e vision manera tin palabra den e Akuerdo di Gobernashon, Di e National Recovery Plan. Where is the National Recovery Plan? Ku nos sa ku nos por mira i komprondé kon nos ta prepará pa wanta sla ora ku nos ta mira i skucha kuantu doló tin riba e e efektonan negativo di asuntunan di preis i e hendenan ku ta wòrdu mas laga nos bisa afektá. di e forma mas severo ku ta isla nan, small development states, manera nos. Ke men ora nos ta papia dje kosnan e skibi nan bunita den akuerdo di gobernashon, nos tin ku mira esi den akshon, anto mi ke mira esei, paso esaki ta sòru pa redukshon di pobresa, ku e distribushon di bienes ta haña un mihó balansa den nos komunidat, dus mi ke komprondé ku di bèrdat Unda nos ta mira esaki i kon li'é? Paso si nos ta papia riba un término korto, nos a pasa awor aki yüni último un aña ku nos ta den gobernashon. Kiko ta bai sosodé ku esaki? Ku esaki mi ta terminá mi disertashon i nos ta warda kontesta. Danki, Madam President.
Ku e último. Riba e lista di pregunta, Honorabel Member di Parlamento Señor Mercelina. Minister a tuma nota riba e preocupacion cu tin den comunidad riba subida di prijs? E contesta ta sigur, mi a tuma nota djesey, mi ta kere nos tur den comunidad ta ta bibando esaki. Ta algu hopi fuerte pa tur hende i mi ta kere e ta algu ku manera mi a indiká promé bia, nos ta pasando den un situashon di subida drástiko di preis di e forma aki. Dikon? Dikon e informashon no ta saliendo pa pueblo? Tin un plan di komunikashon pa ku esaki? Si ta trahando riba un plan di komunikashon huntu ku komunikasi tambe manera mi a indiká kaba ku. Fundashon pa Konsumidó i Sektor Privá, pero mi ta kere tambe ku awor ku nos a finalisá e trayekto di Makutu Básiko, nos por sali indiká konkretamente na e komunidat i tambe mustr'é i tambe bin ku programanan kon i kuantu plato nan por por prepará for di e makuto básiko. Dus di un forma mas mas dinámiko nos ke laga nos komunidat tambe mira tur loke ku nos por hasi ku e produktonan den makuto básiko i kon saludabel tambe esaki por ta i kon dushi e E kuminda nai tambe por ta. E siguiente pregunta ta kiko falta pa e regulashon i kontròl di produktonan den makutu básiko ta mas efisiente? Manera mi a indiká kaba, un parti dje kontròl ta hopi nesesario, pero tambe pa ampliashon di e tim multidisiplinario i esaki mi a. acerca mi colega minister di Finansa pa nos haña un personal di Duana cu tin acceso na e sistema di Asicuda cu ta e sistema cu recibonan ta drenta ora di importacion. Esaki ta hopi importante pasobra ora e team disciplinario yega, Den e stablecimentu e tin cu haci e e calculacion a base di e factura cu e taña na e momento ey. Y nos sa tende cosnan cu ta wordo papia y mi ta kere si nos por haci un un control y sa cu sigur e factura ey ta e mesun factura cu a paga importacion riba dje, mi ta kere. Tur hende lo por ta mas trankil pa sa sigur e ora ei ku lokual ku ta wòrdu spekulá no tin balides lain pon'é di e forma ei. Kiko ta no kiko nos ta hasiendo pa fortifiká e industria agrario? Kiko ta e status di nes i kiko nos ta hasiendo pa loke ta trata food security? Despues cu mi a logra haña fondo, mi tin cu bisa esaki, pa por a continua cu e trayecto di nes, pasobra e tabata stanca, no tabata tin puersupuesto p'e a logra haña fondo y esey ta. Cheleu aworakí. Nest ta para pa National Export Strategy ku den e forma aki nos ta finalisá e trayekto di e estrategianan i aworakí nos ta sinaleu pa kuminsá ku e parti di implementashon di e E trayekto aki, esaki ta un trayekto ku ta wòrdu koordiná huntu ku WTO, huntu ku departamento di WTO, kaminda nos ta ban, nos a identifiká kaba e sektornan ku nos ke bai konsentrá riba eksportashon, anto di tal forma ku nos por kuminsá eksportá. Tambe anto tin seis seis sector cu a worde indentifica. Pues esey ta e e locual cu ta andando awor aki. Tambe mi tin cu bisa pa loke ta trata e parti di fortificacion di e industria agrario mi tin cu bisa cu aki tambe. Mi a alocá fondo riba e presupuesto di binti binti tres di tal forma cu nos por start cu e implementacion di e plan di cooperativa. Pasobra no ta tin fondo pa cu esaki, dus mester a reserva fondo pa binti binti tres nos cuminsa cu e plan aki. Con e combersacionnan cu e stakeholdernan a bay, tin un comision cu a traha riba un alivio economico. Mi tin cu bisa mi a indica esakinan den e otro preguntanan cu a bini. Manera mi a indica, tin combersacionnan continuo entre gobierno y e sector priva cu lo mester conduci na sugerencianan concreto pa reduci prijsnan adicional Pa un periodo, nos a bisa periodo di seis luna, con conhuntamente e sector priva cu publico por ban traha hunto pa di tal forma nos ban na un reduccion di prijs. E ultimo pregunta, kico ta e status di e National Recovery Plan of e plan di. Recovery pa cu economia mi ta asina cu tin un draft, mi tin un draft cabo di e recovery plan economico, esun cu ta na medio cu lo mester discuti riba dje y cu cu mi Ministerio ainda pa asina nos por finalisa e lastu version di dje di tal forma cu lo mi presenta esaki pa aprobacion na Minister Raad, e gustosamente lo mi manda esaki tambe pa Parlamento ora mi finalisa e trayecto aki. Pues esei ta contesta riba tur e preguntanan, Señora Presidente, y mi ta kere e ora ei mi ta. Danki, Señora Jesús Leitu. Finalmente mi ta pasa palabra pa Señor Mercelina. Danki, Madam President. Sigur, tumando nota riba e contestanan cu Minister a duna, nos ta gradicido na esey y sigur pa e y su team cu a haci e contestanan, bo ta mira cu nan a duna nan maximo den e esfuerzo y tambe den e tempo stipula pa nos por a sigui. Den cuadro di nos, ami ta wak e hopi riba e. E echo cu nos a bin haya un minister cu den dies luna riba hands on el a cay den un drive pa por, laga nos bisa paga candela, pero tambe soluciona e situacion. Nos acuerdo y programa di gobernacion ta stipula tambe cu nos lo bay traha mas cu ta posibel riba e nivel di bienestar di e desaroyo di nos pais. Ku esaki nos ta alsa e parti sosial, finansiero i ekonómiko, e fundamento sosial, finansiero i ekonómiko di nos pais, den e kuadro ku nos ta stabilisá esaki, fortifiká esaki i restablesé, kende herstelle. Tumando nota si riba e kontestanan bo ta mira ku ainda nos tin ku. Wak ku nos ta definí esaki bon. I ta p'esei mi a hasi e pregunta tambe riba nos National Recovery Plan, pasobra e kos di mas detayá ku e tabata tin ta ku ta riba un término kòrtiku esaki lo ser presentá. Anto mi ta komprondé ku e ta den e proseso pa bai sigur Raad van Ministers, pero. Pero e mi pregunta ta bira ta kico ta termino cu articu. P'esu nos a pasa un aña caba anteur e unda nos ta unda nos ta para. Paso hende lo puntrabo ta te ki momento cu nos lo por bini cu e plan di recuperacion aki. Otro cos cu mi ta haña sumamente di aplaudi ta e aplicacion cu Ministerio i menester ke introdusí, paso nos sa ku den pasado tabata tin ku Fundashon pa Konsumidó tambe kier a introdusí un app. En todo kaso, pero awor aki esaki lo mester ta unu muchu mas ekstensivo ku lo por yuda den e kuadro di informashon, pero tambe mi ke pa nos tene na kuenta kon esaki lo yega pa henter nos komunidat i fortifiká e ròl pa nos por ta muchu mas. optimalisá riba lokualnan ku ta nesesario den e kuadro ki pa e konsumidó por hasi. Ta p'esei pa ami riba e protekshon di konsumidó loke ku ta importante pa mi por mira den e trayekto aki ku por yuda foral ora nos ta papia e efektonan ku a bin ta pasa e e prijs haltu di comestibel cu tin, mi kier puntra si con nos ta para por ehempel cu e e parti di operacionalisa e linea di keho cu e consu consumidornan tin cu haña via di Fundacion pa Consumidor. Pasobra esey lo yuda sigur e trabou cu ora bo mira raportnan por ehempel hasta undie Conseho di ser cu ta stipula cu Handhaving ku Control Mayo mes den su notitsi ta geef an ku tin problema kuné. Kiawen e nannan bo tin ku mira e parti importante ei kon kon Leo nos ta den e proseso aki, kon liye nos por mir'é. Anto mesun kos tambe mi ke sa den e proseso kon nos ta ban stipula. E e kuadro di e outoridat di konsumidó. E outoridat di konsumidó pa ki tempu nos ta mira e viabel pa yuda den e proseso aki pasobra esaki tambe lo yuda pa e konsumidó por komprondé muchu mas mihó i su protekshon ta p'esei e tin e nòmber di outoridat di di konsumidó ku nos mester wak tumando nota tambe riba e konseho ku nos a risibí di ser Bèrdat riba e e lei pa e regeling, e lei di regeling pa brei uit, pa amplia. Ma kutu básiko nos ta nos ta mira diferente punto ku mester tene kuenta kuné, pero atrobe si e bai segun e reglamentunan, e e regulashon ku nos por sòru pa esei ta na òrdu, mi no ta kere ku e lo mester afektá, pero si. No mester limitá e espasio ku kompetensha tin den nos pais. I e otro punto sigur riba e kuadro di protekshon di konsumidó ku mi ke sa ta kon ta kanando riba e trayekto legislativo riba e e laga nos bisa e interes pa un geschillen komisie. Dus mi ke sa si kon leu Sigur riba e kuadro aki paso tur esaki por yuda e forma ku un komunidat e konsumidó su vangnèt ta bira muchu mas resiliente i fortalesiente. Ku esakinan nos preguntanan a terminá i mi ta gradisí pa e tempu, Madam President.
Danki, señor Mercelina. Asina nos a yega na final tambe.